Dyma ni, boster yr wyddor eto. A trwy mynd i fynd i ganolbwyntio ar yr un llwyd yma, ni'n mynd i fynd am yr eliffant a gweld siwt siop fydd ni. Reit, ni'n mynd i wneud yr eliffant. Mae eisiau siopio mawr clir neis ar hwn. Um, gan bod ddim lot o amrywiaeth mewn lliwiau i gael, mae eisiau ni wneud yn siŵr bod y siap um, yn dda i ddechrau bant. Felly mi ddechrau gyda'r pen a'r trwmc. A mae Mared yn mi helpu fi tro hyn. So dyna'r pen yn dechrau mynd lawr y trwmc. Ni wedyn yn mynd i wneud un tysg yn dod am lawr a wedyn yn mynd i gael y llall yn stico mas o ble bydde fe'n dod o'r tu ôl. Nesa, ni'n mynd i gario mlaen gyda ble mae'r trwmp yn dod heibio'r tesg yma tu ôl i gef yna, so ni'n mynd i fynd lawr a rownd a wneud fforch bach. A wedyn mae hwnna'n mynd i fynd nôl lan wedyn. Yn barod i fynd nôl lan at y pen. Yn gael ei geg a just yn stico lawr fanna. A mae hwnna wedyn gobeithio yn set ni lan yn eitha da ar gyfer wneud uh, coesau ar y traed. Felly ni'n mynd i fynd yn syth lawr fan hyn. Newch chi siŵr bod chi lawr yn ddigon pell heibio y trunk. Ni'n mynd i fynd ar draws. Mae'n traed eitha mawr, dy fe? Ond dwi e ddim yn goffa mynd lan yr holl ffordd, chi'n gallu mynd lan hanner ffordd. Wedyn ni'n mynd i wneud gweilod i fole. Wedyn ni'n mynd i wneud troed tua'r un maint y tu ôl. A wedyn mae ben ole yn mynd i fynd reit rownd yn weddol o uh, grwm rownd y cefen. Ond cyn ni, ni'n mynd i dreol wneud um, i glyster, so mae'n clyster eitha pwysig. Mae ddim ble bynnag chi wedi stopio fan hyn gyda'r pen, ni'n mynd i wneud y glist yn dod o gwmpas lawr ar rownd. Felly mae dyn ni glist mawr neis fyna wedyn. A wedyn mae hwnna'n gadael ni gyda jyst y gefen a'i ben ôl ar ôl. Felly ni'n mynd i ddod yn eitha uchel lan. A ni'n mynd i ddod lawr y cefn nes bod ni'n cyrraedd y diwedd i um, goesau. Lawr fyna. Lle gyda ni, ie, yeah, lawr fyna. Okay, os ti'n meddwl bod ti'n mynd bach rhy agos na ti'n rhywbeth mas y cerw ar ymwneud chi bach mwy. Wedyn ni chi roi'r cynffon. Yn y cefn. Does dim eisiau ni roi llyged. Mae siap yr elephant mwyn lai gyda ni fyna nawr. Um, os ydych chi moyn rhoi coesau bach yn y cefn, fe allwch chi gallwch chi wneud rhywbeth bach fel na. A fel na sych chi am, does dim llythrenau mynd i fynd yn y rhannau yna, ond mae fe'n neud ei edrych ychydig bach yn fwy 3D. Um, y llythrenau nawr, bydd dyn ni yr E yn y pen, bydd L a I yn ffitio mewn yn y glist, a wedyn bydd y ffant yn mynd yn beth sy'n weddill. So, ni'n mynd i roi'r E mewn gynta yn y rhan yma. Felly, ni'n mynd i wneud llinell sy'n mynd ar draws a llinell sy'n mynd i fynd ar draws. Felly, ni'n gwneud yn linellau dwbl, jyst i wneud yn siŵr bod nhw'n ddigon clir. A felly, ni liwio'r yna mewn. A wedyn, i wneud yr LE dot, ni'n mynd i ffitio rheina mewn yn y glust. So, ni'n mynd i fynd lawr ac ar draws i wneud yr LE. A wedyn, yn rwydd iawn, mae E dot. Felly, ni'n llinell yn mynd ar draws y top. Felly, mae gyda ni'r E dot. Dyna ni Ellie yn barod. Um, Be'r yf cyntaf yma, felly wneud i e ddim edrych fel yf draddodiadol, ond bydd pawb yn gwybod mae yf yw e. Bydd e'n mynd lan fan hyn ar draws a bydd yr F arall yn ffitio mewn. Ond ni eisiau hefyd ffitio yr yn a'r ty a'r a mewn. Felly mae lot fach i ffitio mewn a dim gymaint yn ni o le felly o ran siap. So beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i wneud yr yf cyntaf yma yn mynd lan at y draws. Dwi ddim eisiau mynd reit ar draws, os mae'n i gofio gadael lle ar gyfer um, pethau eraill. Ond beth ni'n gallu gwneud gyda'r uh, siap yma yw dod lawr ar ychydig bach o ongl. Felly, beth ni'n mynd i allu gwneud yw mynd o'r cornel yna lan ar draws. Felly ni'n gallu dod lawr ar ongl bach. So os oes yn troi ychydig bach, mae hwnna nawr yn gadael ni gyda yf cynta, A bydd yr yf a'r a nesa yn cael mynd fan hyn. So bydd y yf a gyda ni yn y darn yma a gadael yn ty ar ôl fan hyn ar y diwedd. So i wneud yr yf cynta, ni'n mynd draw, nes bod ni mewn llinell gyda hwnna. Ac i lawr, ac y traws, a lliwio fe mewn. Dyna'r yf cynta. Mae'r yf nesa yn mynd yn y bocs yma. So ni'n gallu mynd lan ac y dros fel sy'n ni'n mynd i wneud yr. Eto, mewn llinell gyda hwnna. Ac y draws. Mae nawr dyn ni yff, so elif. Mae'r A yn gallu ffitio mewn yn y bocs bych ni newydd greu. Gwneud llinell bych dwbl fyna. a bocs bach uwch i ben e, mae'n edrych bach fel i dot wrth i mi greu e fel ni wedi dangos o'r blaen yn y fideos eraill. Ond mae fe'n gadael A i ni. Wel mae yn a ty gyda ni ar ôl. Gall yr yn ddod lawr mwy na lai hanner ffordd trwy'r goes a wedyn mae'n mynd i adael lle i'r ty. So sy'n ni'n dod lawr yn syth trwy'r canol fyna. A wedyn gyda'r yn, gallwn ni ddod lawr o'r canol a gadael digon o le ddau ochr iddo fe fel bod gyda ni siap yr yn ar ôl, bydd hwnna'n gret. Wedyn wneud y ta, Gellwch chi fe lan neu lawr pa bynnag le chi moyn. Mae'n gweithio felly'n well bellach lawr achos bod bach fwy o drwch da chi'n trial yn hytrach na trio ffitio ar y top. Um, yr opsiwn arall felly yw dod â'r pen ôl o gwmpas ychydig bach yn fwy, mae lan i chi, ond i ddechrau wneud y ty, ni'n wneud e fel i dot prif lythyren, mae rhaid gadw'r bwlch yn y canol, a wedyn ni'n mynd i fynd lawr â nhw i'r corneli, felly mae hwn yn mynd i ddod lawr i'r gornel yna, A wedyn mae hwnna'n dod lawr i'r gornel yna, a ni'n mynd i liwio y ddwy driongl yna mewn. Os oes rhywbeth yn pwynt yn edrych yn iawn, ni'n gallu trwsio fe ar ôl ni. A nawr mae gyda ni'n eliffant ni. Um, unwaith eto, mae lot o lwyd gyda'r eliffant, does dim lot o liwiau eraill yma. Felly beth gallech chi fod yn gwneud yw ychwanegu rhyw ddarlun tu ôl e. Um, mi gallwch chi wneud e um, yn cerdded o gwmpas Africa neu fe bynnag. Um, neu rhoi cwbl o goed yn y cefn, pwll o ddŵr, felly bod yn cael fach o ddiod lan i chi. Um, a to, mae'r di yn mynd i wneud popeth sefyll mas ar y diwedd, ond mae'r lliw nawr ni'n mynd i ychwanegu yn mynd i wneud edrych yn wych, gobeithio. So, gen i weld sut mae'n edrych ar y diwedd. A mae Mared wedi gorffen un hi hefyd. Ffantastig. A dyma ni, y ddau wedi gorffen, y llew wedi cael ei chwynegu, a'r un peth y tro diwetha wedi chwynegu chydig bach o gwmpas, wedi rhoi hael, wedi rhoi lle bach iddo fe gael diod yn yr hael tan baid y mymarid wedi mynd o'i gwmpas i elefant hi mewn di hefyd i wneud ei edrych yn gliriach. Um, disgwyl mlaen i weld eich rei chi fel arfer, a phob lwc Joel, mwynhewch.